Шулай барам колхоз базарыннан. Теге Җәвитнең тавышы. Болай борын артист бар, менә болай борын. Менә болай. Шуңа частушка җырлый. Маймыл күрәсең килсә, тот та шамкайга кара, дип җырлый. Менә күрдең, маймылга ашаталар. Ә бит мин Шәймиевка күбрәк ошаган. Шулай бит. Кара, пожалуйста. Любой җиремне әйләндереп карагыз. Бер дә аерма юк. Ну ул аграк хәзер, агарды ул. Ну минем дә кашлар агара башлады. Кашлар шәп бит малай, каш. Ай, ул кашны теңкәгә тияләр инде, ул каш. Менә ул кашны Бауман урамында кызлар тотып-тотып карыйлар, болай. Һаман үсә дә үсә, үсә дә ул теге сарык генә кебек. Кызлар тотып карыйлар. Менә Рәшит абый, бу синең бер дә кешенекенә ошамаган. Алай-болай ябыштырып йөрмисеңме, диләр, ябыштырып. Сез, мин әйтәм, нәрсә инде, мин каш ябыштыр, нәрсә менә, пидора, ой, гафу итегез, конечно, әдәмә. Әлхәмдулиллаһи шөкер, мин әйтәм, бөтен бәрәкәтем дә үземнеке, дим. Берсе дә ябыштырмаган, дим. Менә Равил Шәрәфи бигрәк инде мыскыл итәргә ярата мине. Шамкай ди, син ди, колын кашлы, юка башлы ди. Аның рифмасы да туры килгәч, Теге калынкаш юкабаш мактый дисә, мине мыскыл итә икән. Юкабаш дигәне баш эшләми, надан дигән сүз икән ул. Менә Җәвит болай мыскыл итә, менә тетәләр мыскыл итеп, менә, әй, футбол тубы кебек. Җәвиткә каршы яздым инде, кибәк башың эшләсен дип бераз суккалыйсы бар, борыныңны төрән итеп бакча суккалыйсы бар дип яздым киңгә. Җәвиткә шулай дип яздым. Ну, шигырь язам бит. Язам, миңа китап бастырыр өчен, миңа шамкай булу да җиткән. Китапны хәзер бик укымыйлар бит инде. Кайдан башлыйм икән? Чебеннәрдән башлыйм микән? Шәрәфине чәйнибезме әллә? Шәрәфине юк, чәйнәмик инде. Ярар. Туйган инде аны чәйнәп. Ал. Ну, һәрвакыт ни инде, бергә бит инде. Мин теге кыска, юан булгач, ул нәзек озын булгач, хәзер бөкре дә әле ул. Һаман рольләрне дә бергә бирәләр ие бит инде. Менә шулай мыскыл итеп йөри. Зря мыскыл итә малай. Ну, ярар, дәшмим инде, дәшмим. Башкалар, башка әйберләрне сөйлик. Менә малай атасыннан сорый икән, атай нәрсә ул денежный булу, денежный. Ай, улым, денежный булу шәп нәрсә ул. Ул иномарка машина, коньяк, матур-матур кызлар, матур-матур хатыннар. Атай, ә нәрсә ул безденеж? Ай, улым, безденеж бик начар нәрсә ул. Ул лакыш-локыш йөри торган салкын трамвай, су кушкан пиво һәм синең анаң. Ату әйтәләр, чабып тормагыз. Ату әйтәләр, акча не обязательно, анда мәхәббәт булса шалашта да яшәр була, фәлән, фәсмәдә. Шалашта яшәп булмый, акча беренче, акча кирәк. Акча, акча командир, акча генерал. Әгәр дә акча бик кирәкмәсә, мин дә сезне каршыда басып тормас идем. Дөрес әйтәмме? Дәпәк шулай, малай, нишләтәсең аны? Нишләсең? Бер әйбер дә эшләп булмый. Ана 1999 елны Өч тугызы бар ие. Шуннан Илсаф бригадасы белән чыгып киттек. Мин шунда уйладым, өч тугызы бармы әйтәм, Ходаем берәр хәл генә булмаса ярый, бу тугызлар арасында шайтан гына уйнамаса ярар и дип уйладым. Да шуннан УАЗик теге, ни, элекке, әйе, әйе, шул буханкадыр инде шул. Шуның алдында утырам, монда инде ни водитель, артта менә бу ниләр белән, аппаратуралар белән бер җиде артист утыра, чыгып киттек. Илсаф бригадасы белән. Чыгып киттек. Моны нәрсәгә дип әйтәм инде? Менә акча мәсьәләсе. Безнең ризык шулай сибелгән. Меңәр километр очабыз. Соргытларга икешәр мең километр барабыз. Ни? Шуннан уйладым шуны. Ул уйларга ярамый икән. Ул уйларга ярамый, шул әйбер тормышка ашарга мөмкин дип әйтәләр. Шуннан соң миңа анда Ни дә, ничек арус сиргач мишәр хатыны Хәсәнә дигән хатын әйтте. Алдан уйласаң, ди, ул уйласаң тормышка ашарга может. Йә булмаса ул алдан уйлар, акчаны да уйларга ярамый, ди. Акча бер дә туры килми. Чынлап торып уйласаң, һә монда унөч мең булса, монда ике мең курсам, дисең, алай булмый берничек тә. Менә шулай чыгып киттек. Бик әйбәт кенә концерт куйдык без Пермьда, Пермьда концерт куйдык. Мин әй уйладым шушында, уйладым нәрсәгә, алай-болай бу мәйтәм, бу ханка дисең инде син әйме, бу мәйтәм бәрелсә, мин мәйтәм моннан очып чыгып китәм. Алда утырам бит, алда. Ярар. Шуннан ни Пермьда әйбәт кенә концерт бирдек. Ну әйбәт ничек була? Ну халык күп була. Әйме, концерт әйбәт бара, без халыкны яратабыз, халык безне выручка була инде. Ну, ул выручкасы, конечно, безгә инде шул былай кыска, шуннан тамганнары безгә дә эләгә. Ни, шуннан Бардага күчтек. Барадага күчте, Барда районы бит инде. Анда да әйбәт кенә концерт булды. Шыгрым тулы халык, шулай нормальный, әйбәт. Халык безне, без халыкны яраттык. Бетте алар. Ике сәгать разница, ике сәгать аерма. Чыгып киттек сәгать дүрттә, аларча алты. Шуннан Янавылга чыктык та, Янавыл яныннан узып барганда, бер ни, унсигез чакрым калды Янавыл, ул өченче февраль иде. Менә рефирижатор, зо-о-р машиналар бармы, менә шуның алдыннан килде дә, кар менә болай көрәлгән, беркая да китеп булмый, ике машина болай гына узарга. Менә килеп чыкты шушы машина. Машина килеп чыкты, менә болай бастым. Менә болай әйттем, анаң гына дип калдым. Анаң, анаңнан әйтеп бетереп булмады. Шалт очтым да, мин моны булган әйберне сөйлим. Очтым да киттем. Моны газетларда да язганнар. Ну ни, очып киткәнне, барып ниткәнне белмим. Менә шушы хәлдә калдым, менә шулай. Шушылай калдым. Аңыма килгәндә, монда челпәрәмә килеп ята машина, монда тәгәрмәч ауган. Теге кем әйтә бит әле, үлем яннан узып китте ди. Күрәсең, яннан узып киткәндер. Но, юкмы, бармы, ничек кенә булмасын, тәрәзәне алып чыгып киткәнмен. Әз генә монда нәрсә генә, бераз минискы нәрсә диләр аны. Шуннан, ни, соңыннан гына әйтте, ни, Мансур Хәсәнов дигән бер ни, гитарист егет, Рәшит абый, ди, Винни-Пух кебек очып чыгып киттең, ди. Менә болай барып төштем тегендә. Менә шушылай аңыма килдем, болай-болай итеп карыйм, тоткалап аккан, аккан, таккан җирләр бар, бар да үз урынында кебек. Юеш! Мәйтәм баска сиелгән, дим. Юк, кар гына булып чыкты. Менә шуннан Әкрен генә болай, болай, болай, болай иттем дә, үземне ике метр ярым итеп хис иттем. Менә шундыйрак хәл. Менә безнең ничек җыела безнең ризык. Алай әйтәләр, менә артист булу туда-сюда, гуляешь, фәлән, фәсмәтән, юлә, ни итеп кенә алай гына булмый. Менә шушылай да була. Кеше акчасын санарга ярамый, ну, я җиттән укыдым мин. Минең спикер дигән, спикеры кемдер инде ул, 200 мең дигән зарплатасы дигән, 200 мең, бездәгеләр дә, бездәгеләр дә, безнекеләр дә, ни әйткән, я җиткә язган, кемнәр икәнен әйтеп тормыйм, но барыбер бәйләнергә ярамый. 160 меңнән 180 меңгә хәтле дигән, әйе, әһә, шуннан соң Булдырабыз да булдырабыз, диләр. Мин әйтәм, 180 мең алсам, мин дә суткага бер-икене булдырырым, дип куям менә. 180 мең, бер капчык акча бит ул. Әнә шуннан монда бу бу телевидение төшермәсә яхшы булыр инде. Төшерәләр бит. Бәкер Бәкер ни дә инде, Бәкер инде әнә пычрак нәрсә бар бит әле теге, ни. нәрсә курортмы нәрсә бар да шуны менә болай сөйлим икән сөйлим мин менә болай күзне ослепить итә менә бу әйберләр әйме белмим кем икәнен тегендә утыра икән бер депутат менә мен әйтәм булдырабыз да булдыра менә мен әйтәм җиде мең белән булдырып кара син пенсия акчасы белән дигән идем шулай керин генә тордылар да

Һе, Равил һаман ята да ята, әллә Хөсни Мөбарәктән үрнәк аламыз. 83 кә җиткәч китәргәме аларның исәбе, белмим. Но акча мәсьәләсе бетте, ул мәсьәлә бетте. Бер 5-6 ел элек 5-6 маймал җыелдык та кеше көлдереп йөрибез. Маймал дигәнем кем? Мин. Равил Шәрәфиев, Алмаз Хәмзин, анар безнең якда кысылып йөри бер ошибка природы, Камил Кәримов бар әле. Аннары дальше китә инде, Җәвит, Җәвит, ну дальше китә Шоболо, йо, ай. Шилуха, Шилуха китә дальше, Шилуха. Чытый-пытый китә, урысча яхшы беләсез икән. Шунда сөйли Җәвит, менә ди ун балалы хатын ди. Унберенчене табарга йөри икән. Ун бала ирле-хатынлы эчәләр икән. Ун бала, унысы да ку-ку тегендә. Врач әйтә, Апа, ун балаң, унысы да моның берсенең бер рәте юк. Тапмыйсың бусын. Иптәш доктор, иптәш доктор, монысын гына табыйм инде, монысын гына табыйм инде. Монысының орлыгы әйбәти, колхоз председателенеке, дип әйтә. Менә нәрсәләр сөйләп йөриләр, әйме? Менә мин бөтен битемә хәл кызарам мин. Мин оялчан артист, тыйнак артист бит мин. Менә шулай. Мин андыйларны сөйләмим. Равил Шәрәфиев нәрсәли? Бер хатын ди кысталып кайткан да бай. Кереп утырган, унитазган да бит Хрущевкада. Ни генә инде, ширма гына. Ире душта юына. Ну, ир белән хатын арасында нәрсә ул? Шаярып була. Салафанны ачкан да ире белән бераз шаярып алган инде, ярар.

Камил Кәримов ятсыз. Анысы нәрсә, бер исерек кайта ди тегендә. Исерек кайта, каршына ди бер матур гына яшь кыз килә икән. Абый, ширинга кыз ачылган бит. Нәрсә, әллә директор күренеп торамы дип әйтә ди. Юк, ди, бер исерек грузчик капчыклар өстендә йоклап ята, дип әйтте, ди. Менә мин менә нәрсә икәнен дә аңлап бетермим, әйме, сез киләсез, ә бит менә шундый әллә нәрсәләр сөйләп йөриләр, ятсызлар. Халыкның ни зәвыгын бетереп. Милиция хатыны ковер кага тегендә. Монысы Рәшит Сабиров сире, оятсыз. Тегенә күршесе кайтып килә. Күршесе әпә, телсез. Болай, болай, болай, болай нәрсәләрдер күрсәтә инде шунда. Ну, шунда милиция хатыны теге судка ниткән инде, Савитка әйткән, менә дәшегез ул телсез хатын миңа әллә нинди оятсыз хәрәкәтләр күрсәтеп, мине мыскыл итте, штраф түлә. Дәшеп китерәләр телсез хатынны да. Менә нигә син милиция хатынын мыскыл иттең, шулай-шулай Теге хатын әйтә, мин бер нәрсә дә әйтмәдем, просто сөт кибете артында күкәй саталар гына дип әйткән идем ди мин. Минем бит нием юк ди. Минем телем юк бит минем, ничә тим инде мин ди менә. Менә шулай, менә мин андыйларны миннән тартып ала алмыйсың. Мин инде ни в күкә, ни в коем случай андыйларны сөйләмим инде мин. Юк. Мин ул белә барабыз. Әнә ди, күрәсеңме, җиденче этажда икенче балкон. Ну, мин әйтәм, шуннан нәрсә? Менә шунда яшь вакытта һәрвакыт воздушный поцелуй җибәрә. Соң мин әйтәм, йөз былтыр онытылган яшьлегеңне искә алмасаң инде. Юк, шундый онытырга ирек бирмәделәр. Хәзер ай саен шунда алимент җибәрәм, ди. Вот так вот, йөрә, воздушный поцелуй җибәреп. Малай үсә, малай үсә, әнисен дә, атасы очрата да. Улым, бүген менә сиңа унсигез яшь, Менә сиңа соңгы алимент акчасы, бар әниеңә кайтарып бир, әниеңнең күзе маңгаена менсен әле, ди. Малай кайтара да бирә инде әнисенә, менә әти шулай дип әйтте, соңгы алимент акчасы, әниеңнең күзе маңгаена менсен дип әйтте. Хатыннар безгә караганда гораздо акыллырак бит, хәзер таслап кесәсенә салып куя да хәзер. Акчаны әнисе әйтә. Улым, хәзер син барып әйт әтиеңә, аның күзе кай җиренә менәр икән, малай аныкы түгел, малай күрше Габбазныкые, ди генә. Ә? Унсигез ел буе, унсигез ел буе Габбаз малаен карап ят. Бар бит. Монда бар, Казанда бар, беләм мин. Но Анда саванны да күрсәтәләр. Арысланнар, юлбарыслар, пума, пумалылар бар да бергә йөргән кебек. Ни, зебралар, бер зебра Урта Иделгә менә. Урта Иделгә менә дә Ну, экскурсиягә менә ничегрәк яши икән анда хайваннар, керә бер утарга, да хәзер сыер янына килә. Син монда нишлисең, ди. Сыер әйтә, мин ди халыкка, ди, Ит бирәм, халыкка сөт бирәм. Сарык янына килә, Ә син монда нишлисең? Сарык әйтә, Мин дә халыкка йон бирәм, халыкка ит бирәм, ди. Тегендә угылга караса, огромный бер үгез, менә, менә шушындый. Бераз ошаганмы әллә? Зебра шакката, гипопотам, Бегемотка да ошаган, Масарукка да ошаган, ну алар түгел, бөтен әйбер ресурс. Тьфу, черт. Хәзер зебра акрын гына килә дә почтительный расстояниеда. Ә сез биредә нишлисез? Теге Пижамыңны сал, хәзер күрсәтәм, дип әйтте. Бер бабай килә врачка. Ну, бабай, хәлләр ничек? Хәлләр, әлхәмдүлилләһи шөкер. Үземә 80, хатынга 18. Между прочим, бәбәй көтәбез. Врач әйтә, бабай, юкны сөйләмә. Сиңа, сиксән, хатыныңа унсигез бу дингә дә, денгә дә, фәнгә дә сыя торган әйбер түгел. Килешми алай олы кешегә, понимаешь, андый юк-бар, пустяк сүз. Пожалуйста, барып тикшереп карагыз, ди бабай әйтә. Дөмбердәтеп тибенеп ята. Между прочим, малай атна-ун көннән чыга. Зюзидән күрсәттеләр, ди. Врач әйтә, бабай, мин сиңа бер әйбер сөйлим әле, ди. Менә охотник охотага китә, аучы ауга китә. Бик ашыгыч була, күрәсең, ди, мылтык урынына зонтик ала, ди. Барып керә кара урманга, барып керсә, тегенең каршына галәмәт зур бер аю килеп чыга. Бу зонтикны төзи дә, зонтик кнопкасына баса да, зонтик шалт итеп ачыла да, 400 килограммлы аю гөрес итеп җиргә авада, ди. Бабай дикъкать белән тыңлап тора да, Кара әле, ни микән? Читтән берәрсе атмады микән? Бабай ди врач әйтә, мин дә шуны әйтәм шул. Читтән берәрсе дөмбелдәтмәде микән дип әйтәм ди. Развештасы 80. Куда уж, ә хәзер 45 тә тирән йокыга тала каяда. Ну, ярар, Равил Шәрәфиевне сөйлим дә. Шәрәфиев театрга бервакытны синяк белән килгән. Без әйтәбез, нәрсә булды, нишләдең? Сорамагыз инде, ди, менә, ди, Хания концертына барган идем, концерт әйбәт булды, ди. Әйе, ни, кул чабып торып киткәндә, ди, минем алда Хәмдүнә хәтле хатын, ди, күлмәге артына кергән, шуның күлмәген тартып чыгарган идем, ди, борылды да манчыды, ди, берне, ди. Менә, пожалуйста. Хәмдүнә хәтле булгач, аның Хәмдүнә менә ни хәтле йодрыклары аның. Мин Хәмдүнә янында басып торганым бар сәхнәдә. Менә Хәмдүнә, мин аның янында уҗым бозавы гына, менә. Ну, атнауын күрү узмады, Шәрәфи икенче синяк белән килгән. Без әйтәбез, нәрсә булды, син бит инде кешегә дә бәйләнеп йөри тора. Сорамагыз инде, менә Салават концертына барган идем. Концерт әйбәт булды, нормаль, кул чабып торып киткән. Ә пәт теге-теге хатын минем алга туры килгән, ди, Көлмәге артына кергән, ди. Минем менә монда утырган бер мужик, ди, үрелде дә шуның көлмәген тартып чыгарды, ди. Мин әйттем, ди, юк, юк, ул алай иткәнне яратмый, дип, шуның көлмәген кире кертеп ятадыр инде.
Жал каравыл. Рәшит Шамгай.